Il-ftuħ tal-gazin 12 May fisser għawmin mill-ġdid tal-festa esterna ta' San Filep. Dan il-gażin li twaqqaf fit-22 ta' Ottubru 1961 bil-barka tal-ola awtoritajiet ekklizjastiċi u ċivili, kif ukoll bl-appoġġ sħiħ tal-poplu Zebuġi, mexxa l-qudiem it-tliet ingredjenti importanti li jagħmlu l-festa esterna li huma l-armar, in-nar u l-banda. Sa meta ġie mwaqqaf il-gazin 12 May, fil-festa ta' San Filep kien jintrama l-armar l-antik li kien sar bl-Knisja fil-bidu tas-seklu 20. L-Knisja kienet ukoll ta' kull sena tħallas xi individwi sabiex jarmawh. Dan l-armar artistiku, xogħol mill-isbaħ fl-artiġġanat Malti, kellu bżonn kura kif jiġi trattat, kif ukoll minn żmien għal żmien kien ikollu bżonn restawr. Minn barra dan, is-snin 50 ġabu magħhom il-ftuħ ta' triq xortino, kif ukoll it-traffiku li beda jiżdied u għalhekk dan l-armar rrid jiġi adattat għal dawn iċ-ċirkustanzi. Imma min kien se jidħol għal din ir-responsabilità u għal dan ix-xogħol. Il-possibilità kienet li dan l-armar artistiku jitwarrab. Iżda il-ftuħ tal-gazin 12 May ma jippermettix dan. Il-gazin 12 May daħal bis-saħħa kollha għal responsabilità ta' dan l-armar. Din l-inizjattiva f'waqta serħet moħla ċiprit ta' dak iż-żmien Monsinjur Lawrenz Kakija li metera dil-ħeġġa ġdida bris il-festa ikkoopera kemm felaħ. Il-gazin 12 May adatta dan l-armara ċirkustanzi preżenti kif ukoll meta tinħass l-ħtieġa jirrestawra u jagħmel mill-ġdid fuq l-istess disinn dak li jispiċċa minnu. Sabiex iżomm dan l-armar l-antik f'aħjar kondizzjoni, il-gazin tral tmej nefa u għadjon fuq l-eluf. Minn barra l-kura ta' dan l-armar, il-gazin tagħna beda jieħu l-inizjattiva li jibda jagħmel armar ġdid. Art. Din l-inizjattiva intlaqgħet tant tajjeb miż-Żebbuġin li bdew jaraw li sa fl-aħħar kien twaqqaf gażin li kien lest li jieħu r-responsabilità tal-armar. Fil-fatt, kien dan il-gażin li beda jħoss il-ħtieġa li t-toroq il-ġodda li bdew jinfetħu jibdew jintramaw ukoll. Fil-fatt, fl-ewwel snin ħa ħsieb li Triq Xortino tiġi armata b'erbgħin antarjola bil-banda Lori. Fl-1963 saret ukoll statwa kbira ta' San Filep, xogħol l-istatwarju Wistin Camilleri, kif ukoll inġib pedestall għaliha. Din is-sena, din l-istatwa qiegħda tagħlaq għaxar snin minn meta ġiet irrestawrata u 20 sena minn meta bdiet tintrama bl-aħjar mod Inizjattiva kbira oħra li ħal-gazin 12 May li żgur tista' titqies bħala armar li jżejjin il-festa ta' San Filep hija il-planċir tal-banda. Id-disin ta' dan il-planċir artistiku li sar mill-Knisja huwa attribwit lil Lazzaro Pisani u kien ġimżanżan fl-1891. Għal bosta snin, dan il-pranċier intrama fil-festa ta' San Filep, iżda l-ħabta ta' snin 50 ġie mwarrab. Wara diskussjonijiet ma' Raċipit Lawrenz Kakija saret talba l-Kurja sabiex dal-planċir jgħaddi fidej il-gazin 12 May u ma jibqax mormi. Din it-talba intlaqat u l-permess ingħata fl-10 ta' Novembru 1976. Il-gazin 12 May ħar responsabilità li jirrestawra mill-ġdid dan il-planċier, kif ukoll saret faċċata ġdida. Dan il-park ġie inawgurat u mbierek mill-ġdid is-Sibt 31 ta' Mejju 1997. Matul is-snin, il-gazin 12 May minn barra l-ħafna restawr għamel ukoll ħafna armar ġdid Insemmu fost oħrajn il-bandalori bil-pittura tal-Leone Kirkop, set ta' tnax l-Apostlu tal-artist Renzo Gauci u żewġ statwi ta' papiet tal-Misraħ San Filep. Insemmu wkoll is-settijiet meravilja ta' paviljuni. Dawk tal-Vjal Helsin, disin tal-maruf Silvio Paċ, u sett għal triq Milanesi, disin tal-maruf Salvu Buġeja. Din is-sena nbeda wkoll sett ta' paviljuni mill-isbaħ għal triq l-isqof Karwana Dawn il-pavaljuni qegħdin isiru fuq disinn tal-magħruf Jeremy Kakija. Filwaqt li se nkomplu naħdmu sabiex jitlessa dan is-sett, nistgħu ngħidu li diġà mbarkajna fuq proġett kbir u spettakolari fl-armar li se jitlesta fis-sena 2011 meta se niċċelebraw bil-kbir il-50 sena tal-każin u l-banda tagħna.